Pathian Thu Thianghlim i lo ngaithla ang u, Genesis bung sawmthum leh bung sawmthum leh pakhatna. Tin, Rakili chuan Jacob-a chu fa reng reng a hrinsak lo tih a inhriat chuan a lei zawnnu chu a itchik ta a. Tin, Jacob-a hnenah chuan, Fate mi pe rawh, chuti lo chuan ka thi ang, a ti a. Tin, Rakili chungah chuan Jacob-a thin chu a lo ur ta thut a. Tichuan, I rila rah phal lotu Pathian aiawhtu ka ni em ni? a ti a. Tina nih chuan, Enteh ka bawihnu Bilha hi saw, amah saw pawl rawh. Chutichuan kei pawhin ama lakah fate ka neih ve theih nan ka mal chungah hian fa hring dawn nia, a ti a. Tichuan a bawihnu Bilha hi chu a nupui atan a pe a. Tin, Jakopa chuan ani chu a lo pawl a. Tin, Bilha hi chu a rai a, Jakopa chu fapa a hrinsak ta a. Tin, Rakili chuan, Pathianin mi ngaihtuah a.

Tin, Leaii chuan, A va van neih thlak em, a ti a. Tichuan, a hmingah chuan Gada a sa a. Tin, Leaii bawihnu Zilpai chuan Jakopa chu fapa dang a hrinsak leh a. Tin, Leaii chuan, Ka va ni hlawh em? Hmeichhe ho chuan ni hlawh, mi ti ngawt dawn a nih hi, a ti a. Tichuan, a hmingah chuan Asera a sa a. Tin, buh lak laiin Reubena chuan phul ah Zawlaidia va hmu a, a nu Leaii hnenah a rawn la a. Chutichuan Rakeli chuan Leai hnenah, Khawngaih takin i fapa chaw lai dik, thenkhat kha mi lo pe teh, a ti a. Tinani chuan a hnenah, Ka pasal, mi chuhsak hi thil duai em ni? Ka fapa chaw lai dik pawh hi mi chuhsak hi tum leh zel maw? a ti a. Tin, Rakeli chuan, A nih loh le, i fapa chaw lai dik aiah hian Janina a mutpui ang che, a ti a. Tin, tlai lamah chuan Jakopa chu phul atang chuan a lo hawng a. Tin leh ai chu a hmuak turin a chhuak a, mi pawl tur a ni, ka fapa zawlei diin ka haw tawh tlat si che a, a ti a. Tichuan chumi zan chuan a mutpui ta a. Tin, Pathianin leh ai chung China chu a ngaithla a. Tichuan a rai a, Jacob-a chu fapa pangana a hrinsak leh a. Tin leh ai chuan, Ka bawihnu chu ka pasal hnena ka pek avangin Pathianin ka hlawh mipe ta a nih hi, a ti a. Tichuan. A hmingah chuan Isakara a sa a, tin, Leai chu a rai leh a. Jakoba chu fapa parukna a hrinsak leh a, tin, Leai chuan, Pathianin thuam tha tak mi neih tir a, tunah zawng ka pasal chu fapa paruk ka hrinsak tak avangin ka hnenah a cheng tawh ang, a ti a. Tichuan, a hmingah chuan Zebuluna a sa a. Tin, chumi hnuah chuan fanu a hring leh a, a hmingah chuan Dinai a sa a. Tin, Pathianin Rakil i chu a hre reng a, tichuan Pathianin a ṭawngṭhain a ngaithla a, a chhûl a hawn sak ta a, tichuan a raia fapa a hring ta a. Tin, Pathianin ka hmingchhia a chhilh ta a ti a. Tin, Lalpa chuan fapa dang mi pek belhchha leh rawh se tiin a hmingah chuan Josepha a sa a. Jakoba leh Labana an indawr. Tin heti hi a ni a, Rakili chuan Josefa chu a hrin hnuin Jakoban Labana hnenah, Keimah awmna pangaiah kan ram lama ka hawnna turin mi kal tir tawh rawh khai. I rawn ka bawl chhan ka nupuite leh ka fate hi mi pel a, mi kal tir rawh, i rawn ka bawl sak zia che chu i hre si a, a ti a. Tin Labana chuan a hnenah, Mi khawngaih theih chuan la awm ta rih che, Lalpa chuan nangma zaran mal mi sawm ti aiin in ka hria asin a ti a, ti namah vek chuan i hlawh tur ruat la, mi hrilh teh tichuan ka pe dawn che nia a ti a, ti nani chuan a hnenah engtin nge i rawn ka bul a, engtin nge i ran chu ka hnenah an awm i hria alawm, ka lo kal hma zawngin tlem te chauh i nei a, tunah zawng tam taka an lo chan tak hi. Ka penna lam apiangah Lalpa chuan mal a sawm zel che a ni. Amaherawh chu engtikah nge keima chhungkaw tan ka thawh chhuah ve ang? a ti a. Tin a ni chuan, Enge ka pek ang che? a ti a. Tin Jakoban, Engmah mi pe tur a ni lo. He thil hi mi tihsak chuan i ranrual chu ka thlahin ka veng leh ange. Vawiinah hian i ranrual chu ka va en chhuak vek anga, Biram zinga a hangin a kah chik nuk le. a hangin a kah phauh phauh leh a hang a piang leh kel zinga a varin a kah chik nuk leh a varin a kah phauh phauh te chu chuta ta chu ka hruai hrang zel ang tin tuna chinna chutiang a lo piang apiang te chu ka hlawh tur niang hmiang chuti chuan tuna chinah i mithmuaa. Awm ka hlawh kawng thu a i lo kal hun chuan ka felna hian mi chhan sak mai ang. Kel zinga a var in a kah chik nuk loh leh a var in a kah phauh phauh loh leh beram zinga a hang lo ka hnena i hmuh apiang chu a ruk ka ruk ah i ruat mai tur a ni a ti a. Tin Labana chuan ngai teh i sawi ang tak chu niang hmiang a ti a. Tichuan chumi ni tak chuan Kelpa a vara zetan leh a var in a kah phauh phauh zawng zawng leh Kelnu a var in a kah chik nuk leh a var in a kah phauh phauh zawng zawng, a var tel apiang chu beram zinga a hang zawng zawng te nen chuan a hruai hrang a, a fapa te kutah a pe a, tin amah leh Jakob a karah chuan ni thum kalah a awm tir a, tin Jakob a chuan Laban a ranrual dang zawng zawng chu a thlah leh ta a, tin Jakob a chuan hriang leh vaiawm khal leh thing setiang hring a la a, a pil a khawk var thliah a. Tiangah te chuan a var chu a ti lang a, tin, a tiang pil khawh te chu Ranrual ten an rawn in thinna tui inna thlengah te, tui luanna ah te chuan Ranrual te hma zawn selah a dah ta a, tin, tui in tura an lo kal lai chuan an lo rai tan thin a, tichuan Ranrual te chu tiang zawnah te chuan an rai tan a, a ze tan te, a ze chik nuk te, a ze phauh phauh te an rawn hring thin a, tin, Jacob-a chuan Beramno te chu a dah hrang a. Tina ranrual te chu Labana ranrual zinga a zetan leh a hang zawng zawng lam chu a hawi tir thin a, ama ranrual te chu a dah hrang thin a, Labana ran zingah chuan a dah lova. Tin heti hi a ni a, ran chak deuh te chun rai tan apiangin tiang zinga an rai tan theihna turin, Jakopa chuan tui luanna ah ran mit hmua ah chuan tiang te chu a dah thin a. Amah erawh chu ran chu an chan a that loh chuan a dah thin lo. Chuti chuan a no chan tha lo deuh te chu Labana ta a ni zel a, a chak deuh te chu Jakopa ta a ni zel a. Tichuan Jakopa chu nasa takin a lo pung a. Ranrual, rual lian tak tak te, bawinu te, bawipa te, sanghawng sei te, sabeng tung te a lo nei ta a. Bung sawmthum leh pakhatna, Labana hnen ata Jakoba a tlanchhia. Tin, a nih chuan Labana fapa ten, Jakoban kan pa ta zawng zawng chu a lak sak vek a, kan pa ta ami a ni, heng ropuina zawng zawng hi a hmuh ni, an tih thu te a lo hre ta a. Tichuan, Jakoban Labana hmel a en a, tin ngai teh. Tun hmalam angin a chungah a that a lo tih a hria a. Tin Lalpa chuan Jakopa hnenah, I thlahtute ramah leh i lei chinte hnenah haw leh tawh rawh, i hnenah ka awm zel dawn nia, a ti a. Tichuan Jakopa chuan mi a tir a, phula a ran rual awmna lamah chuan Rakili leh Leai chu a ko va. Tin an hnenah, In pa hmel ka hmuhin tun hmalam angin ka chungah a that a lo tih ka hria a, nimahsela, Ka pa Pathian chu ka hnenah a awm reng a ni. Nangni pawhin in pa rawng hi ka theih tawpin ka bawl tih in hria a. Nimahsela, in pa chuan mi buma ka hlawh hi vawi sawm lai mi tih danglam sak tawh a. Nimahsela Pathianin ka pawi a khawih a phal lo a ni. A ze chik nuk te chu i hlawh a ni ang a tih leh ran zawng zawng chuan a ze chik nuk te an hring thin a. Tin, a ze tan te chu i hlawh a ni ang a tih leh ran zawng zawng chuan a ze tan te an hring thin. Chutiangin Pathianin in pa te, in pa rante chu a laksak a, keimah mi peta a nih hi. Tin, heti hi a ni a, rante chu an rai ṭan lai chuan ka mumangah chuan ka han dak a, tin a ngai teh, a pa ranbawhtu te chu a ze tan te, a ze chik nuk te, a ze zeng zung te an ni ṭhin tih ka hmu a ni. Tin, ka mumangah chuan Pathian van tirh kovin, Jacob, mi lo ti a, tin keiin, Heta hi ka um, ka ti a, Tin a nih chuan, Han dak la, en rawh. A pa ranbawhtu zawng zawng saw a ze tan te, a ze chik nuk te, a ze zeng zung te an nih saw. Labana ni chungah thil tih zawng zawng hi ka hmu asin. Kei hi lungphun a sahria ki hnawihna, ka hnena thu itiamna Bethel. Kha Bethel Pathian kha ka ni tunah tho la, he ram atah hi chhuak la, i pianna ramah chuan haw leh tawh rawh, a ti a, a ti a. Tin, Rakili leh Leai chuan an chhang a, a hnenah, Kan pa inah chuan kan tan chanvo leh ro ro khawm tur reng a la awm cheu em ni? A ni chuan mikhual ang lekah min ngai tawh a ni lawm ni? Min hria la, kan man pawh a ei zo vek tawh si a, Pathianin kan pa laka sum a laksak zawng zawng chu keimahni leh kan fate ta a nih hi. Chutichuan Pathianin i hnenah a sawi apiang chuti rawh khai, an ti a. Tichuan Jakopa chu a tho va, a fapa te leh a nupui te chu sanghawng sei chungah te a chuan tir a. Tin, Kanaan rama a pa, Isaka hnena kal turin a ran zawng zawng leh a sungkhawl khawm zawng zawng a ran hmuh te, Padan-aram rama a khawl khawm te chu a kalpui ta vek a. Tin, Labana chu a bera hmul met turin a kal daih a. Tin, Rakali, Rakili chuan a pa milem te a ruk sak a. Tin, Jakopa chu Suriami Labana hriat loh hlanin a kal rut ta daih a, a tlan bo tur chu a hrilh lo va. Chute chuan a neih zawng zawng nen chuan a tlan bo ta a. Tin, a thova luipui chu a kan a, Gili tlang lam chu hmachhawnin a pan zel a. Labanan Jakopa a um. Tin, a ni thum ni ah chuan Jacob a tlan bo tih Laban a chawh an hrilh a. Tichuan, a unau te a hruai a, ni sarih kal a um a, Gilead tlang ah chuan a um pha ta a. Tin, Suria mi Laban a hnen ah chuan zan a amu mang ah Pathian a lo kal a, a hnen ah Jacob a hnen ah a chhia a tha engah mah sawi lo tur in fimkhur rawh, a ti a. Tin, Labana chuan Jakoba chu um pha ta a. Tin, Jakoba chuan a puan in chu tlangah a lo zar tawh a. Tin, Labana pawhin a unaute nen chuan Gilead tlangah an zar ve ta a. Tin, Labana chuan Jakoba hnenah, I thil tih hi engtizia nge ni le? Ka hriat loh hlana i kal ruk daih a. Chemsen bawi te ang mai a ka fanu te i hruai bo hi, engvangin nge a ruk a i tlan bo va? Mi kal ruk sana hlimna te nen, hla te nen, khuang te te nen, chingchang te nen ka thlahna tur che in a mi hrilh lova, ka tu te leh ka fanu te ka fuahi phal loh ni? At thlak takin a ni thil i tih ni? Ti che thei che ka ni a sin, nimahsela i pa Pathian chuan i zanah khan Jacob-a hnenah a chhia a tha engah mah sawi lo turin fimkhur rawh. tiin a mi bia a ni. Tin, i pa in i ngaihtuah em em avangin kal chak hle mah la, engvangin nge ka Pathian te mi ruksak ni? a ti a. Tin, Jakoba chuan a chhang a, Labana hnenah, Ka hlauh vang a ni, i fanu te hi mi lak luihsak ta ange ka ti a ni. Tu pawi Pathian te lo kawltu apiang chu an nung lo vang. Kan unaute mithmuh ah hian i ta ka hnenah awm chu en chiang la, la ta che, a ti a.

Tin, a ni chuan a pa hnenah, I hma a ka thawh peih lo avang hian ka lalpa thin ur suh ang che. Hmeichhe awm dan pangngai chu ka chunga awm lai tak a ni si a, a ti a. Tichuan, A zawng a zawng a ni mahsela milem te chu a hmu zo ta lo va. Tin, Jacob-a chu a thin ur ta a. Laban-a chu a hau a. Jacob-a chuan Laban-a hnenah. Enge ka bawhchhiat a, enge ka sualna? Mi rawn um vak mai ni, ka bungrua zawng zawng i dap vel pawhin i inchhung bungrua reng reng enge i hmuh ni? Keini pahnih hi min ngaihtuah theihna turin ka unaute leh i unaute hmaah hian dah rawh, hei kum sawmhnih zet i hmaah ka awm ta a. I beram puite leh i kelpuite chuan an note an hring sual ngai lova, i beram rual zinga a pate pawh ka ei ngai si lova, ram sasehte pawh i hnenah ka rawn thlen ngai lova. Keiin a bo ai chu ka tuar zawk thin a, chhuna ruk emaw zana ruk emaw ka rulh i phut thin. Hetiangin ka awm thin, chhuna nisa leh zana khawvawtin mi tih hre awm em em thin a, mut pawh ka hmu ngai thin lo va. Chung kum sawmhnih chhung zawng chu i inah ka awm a, i fanute pahnih hlawh turin kum sawm leh kum li i rawn ka bawl a, i rante hlawh turin kum ruk ka bawl leh a. Ka hlawh lah chu vawi sawm lai ti danglam si a, ka pa Pathian, Abrahama Pathian, Isaka ṭhia chu ka hnenah awm lo phei sela chu tunah hian ruak ngawta mi hawn tir ngei ngei tur i nih hi, Pathianin ka hrehawmzia leh ka thawhrimzia chu a hmu a, nizanah chuan a zilh che a nih chu a ti a. Tina Labana chuan a chhang a, Jakopa hnenah, Fanu te hi keima fanu an ni a, naupang te hi keima naupang an ni a, ran te hi keima ran an ni a, i hmuh zawng zawng hi keima ta vek an ni. Vawiinah hian heng ka fanu te chungah leh an fahrin te chungah hian eng nge ka tih theih ang? Hawh teh, kei leh nang hian thu i thlung teh ang, chu chu kei leh nanga karah a hriatna ni rawh se, a ti a. Tin Jakopa chuan lung a la a, lungphun atan a phun a.

Tin, Labana chuan, He lungtian khawm hi vawiinah hian kei leh nanga karah hriatna a nih hi, a ti a. Chuvangin a hmingah chuan Galit vuah a ni ta a. Mizpa vuah a ni bawk a, Labanan in then a kan awm hunin lalpa chuan min veng tawn rawh se, ka fanu te hi i tih reh thei a, ka fanu te lo hi nupui dang te i neih chuan tumah kan hnenah an awm lo na a, enteh Pathian chu kei leh nanga karah hretu a ni. a ti si a. Tinna hla ban avekin Jakopa hnena, He lungtian khawm hi en la, keimah leh nangma inkara he lawng ka phun pawh hi en teh. Pawi inkhawihsak turin kei hi he lungtian khawm hi pelin i hnen lamah ka lo kal lovang tih leh nang pawh he lungtian khawm leh he lungphun hi pelin ka hnen lamah i lo kal lovang tih he lungtian khawm hi hriatna ni sela he lungphun pawh hi hriatna ni bawk rawh se. Abrahama Pathian, Nahora Pathian, an pa Pathian chuan kan kara thu ngaihtuah rawh se, a ti leh a. Tin, Jakopa chuan a pa Isaka ṭia chu chhalin chhia a cham ta a. Tin, Jakopa chuan a pa Isaka ṭia chu chhalin chhia a cham ta a. Tin, Jakopan tlangah chuan inthawina a hlan a, a unaute chu chhang ei turin a ko va, tichuan chhang an ei a. Tlangah chuan an riak ta hlawm a. Tin zing takah Labana chu a tho va, a tute leh a fanu te chu a fawp a, mal a sawm a. Tin, Labana chu a kal a, ama awmna lamah a haw leh ta a. Lalpan kan Bible chang chhiarte ngaihthlatu zawng zawng te tan mal min sawm sak leh theuh rawh se. Amen.